Wieħed mill-aktar santwarji Marjani magħruf u devot li nsibu fil-gżejjer Maltin huwa dak magħruf bħala tal-Madonna ta' Pinu. L-istorja tgħidilna kemm l-ewwel knisja żgħira għaddiet minn tibdil u anka wieħed jista' jgħid teħ il-qalb. Iżda wara l-avvenimenti li seħħew fit-tieni nofs tas-seklu 19, din il-knisja żgħira tal-kampanja u l-inħawi nbidlu. Dan kollu minħabba l-esperjenza li għaddiet minnha Carmni Grima. Illum il-ġurnata naraw il-Knisja moderna kbira u sabiħa. Fuq it-suntir tagħha hemm il-mafkar għal Carmni Grima li jfakkarna f'din il-mara kif ukoll fl-esperjenzi li għaddit minnhom fl-istess inħawi. Carmni Grima twieldet fl-1838 fl-Għarb. Il-ħajja tagħha kienet waħda normali għal dak iż-żmien, jiġifieri tgħin lill-familja tagħha fil-ħidma tal-għelieqi. Kienet toqgħod fit-tarf tar-raħal tal-Għarb, eżattament int u dieħel ir-raħal. Kienet tgħaddi ta' kuljum minn quddiem il-knisja ż-żgħira ddedikata lill-Madonna magħrufa bħala ta' Pinu biex tmur tgħin fl-għelieqi. Ta' kull darba li kienet tgħaddi minn quddiemha kienet tieqaf u tgħid talba. L-istorja tgħid li darba minnhom, waqt li kienet qed tirritorna lura lejn ir-razzett, semgħet leħen isejħilha u jgħidilha, Ejja, ejja, ejja, Naturalment Carmni qagħdet taħsibha jekk kinitx semgħet sew. Iżda meta deher li kienet se tibqa' sejra lejn darha, il-vuċi reġgħet instemgħet u qaltilha, Ejja, ejja llum, għax se tgħaddi sena qabel ma int se tkun tista' tiġi u żżur dan il-post. Dik kellha tkun l-ewwel darba li Carmni Grima semgħet dan il-leħen, leħen li jingħad li kien tal-Madonna. Għalkemm Carmni ma tkellmitx dwar dak li kienet għadha kemm għaddiet minnu, aktar tard fetħet qalbha ma' ċertu Franġisk Portelli u dan qalilha li anke hu kien sema' vuċi tgħajjatlu u titolbu biex jitlob. Malajr inxterdet il-kelma u l-knisja żgħira tal-Madonna ta' Pinu saret destinazzjoni ferm importanti għad-devozzjoni u l-pellegrinaġġi. Il-mafkar li twaqqaf fuq it-suntier tal-knisja l-moderna juri lil Karmni Grima bħala bidwija. Hija murija ħafja, kif il-biċċa l-kbira tal-bdiewa kienu jkunu fis-seklu dsatax. Barra minn hekk juri wkoll il-faqar ta' din il-mara. Marasa għandha maktur. u qiegħda żżomm bħal qoffa f'idejha. Bħala skrizzjoni mal-bażi tal-istess mafkar hemm miktub li Carmni Grima kienet semgħet leħen il-Madonna jsejħilha għat-talb. Il-leħen kien instema' ġej mill-kwadru devozzjonali li nsibu fl-istess knisja sal-ġurnata tal-lum. Hemm imniżżel ukoll id-data tal-Ġimgħa 22 ta' Ġunju 1883, meta semgħet għall-ewwel darba leħen il-Madonna. Dan il-mafkar sar mill-iskultur Għawdxi Alfred Camilleri Cauchi fis-sena 1970. L-iskultur irnexxielu juri lil Carmni Grima Kif wieħed jista' jimmaġina li kienet tkun fi żmienha? Imkeffa fil-ħwejjeġ ta' kuljum u tax-xogħol, kif ukoll bil-maktur f'rasha minħabba d-drawwa li wieħed kien jgħatti rasu. Il-post fejn jinsab il-mafkar huwa maħsub li kien il-post fejn Carem Nigrima,